Bonġu u l-Ħadd it-Tajjeb jekk qed tara dal-video meta qed nirrekordjah live. Eh, bħalissa li huwa suq biżna nofs jannar sew, nibdew ninnotaw ċertu affarijiet li per eżempju isma jiena fej kien biħsibni nasal kif semmejt naqra l-ġimgħa l-oħra, għadni jew ma bdejx fuqu jew inkella bdejt u Qisu ma komplejtx diġà għax taf inti, Jannar ikolli ħafna dal-ħsieb illi ħa nagħmel xi ħaġa fejn jidħol pereżempju x-xaħam jew ħa nibda niċċaqlaq naqra waħda mir-riżoluzzjonijiet u nsib li ma nagħmel xejn. U fuq il-video tal-ġimgħa l-oħra kelli ħafna anke mistoqsijiet, kien hemm ħafna min kellimni u vera proset tal-interess u allura għedt illum ħa nkompli fuq l-istess ħaġa billi nistaqsi mistoqsija sempliċi. Isma', dak li qed tagħmel illum, Huwa għal dak li tixtieq tasal għalih jew huwa dak li inti mdorri tagħmel? Tgħidli, spjegali naqra oħra. Jekk dak li inti mdorri tagħmel mhux qed jgħinek biex tasal fejn tixtieq, bħal ngħidu aħna brak ħabib tiegħi qalli, qalli għidli kif ħa nagħmel, għidlek jiena vera qed inħoss il-bżonn li nagħmel l-exercise, imma mdorri immur ix-xogħol kmieni u mbagħad wara x-xogħol nibqa' sejjer dirett id-dar, m'għandix id-drawwa Kif jagħmlu sħabi illi mmur direttament nagħmel l-exercise, x'nista' nagħmel? U 'l dal-ħabib tiegħi ilbieraħ għedtlu għedtlu ħa ngħidlek x'tagħmel, għedtlu jew aqbad il-ħwejjeġ poġġihom fil-karozza u inti ħa tmur tagħmel l-exercise qabel ix-xogħol, tinħasel il-post fejn hu imbagħad, il-gym, l-istudio, whatever, u mbagħad tibqa' sejjer ix-xogħol, jew inkella jkollok il-ħwejjeġ miegħek fil-karozza, Biex inti, flok ma toqgħod tmur id-dar, tidħol, taf inti. U once li dħalt id-dar, daqqa nqala' żeffuta, daqqa nqala' xi ħaġa oħra, dejjem ħasib x'tagħmel id-dar. U jkun iktar challenging, ħa npoġġuha hekk, li toħroġ mid-dar biex tmur għall-exercise. Allura, iżżomm il-ħwejjeġ fil-karozza u tibqa' sejjer dirett tagħmel l-exercise ħalli once li dħalt id-dar, ma jkollokx għalfejn toħroġ 99 fil-mija speċjalment matul il-ġimgħa u dik għad tgħin biex darba wara l-oħra mela l-ewwel darba ssibha komda, t-tieni wkoll, it-tielet ukoll, issir drawwa għax ġismek jibda jieħu gost illi qed jagħmel din il-proċedura għax anke lilek innifsek tkun qed tagħtik dik iċ-ċertu poter li tgħid ara naqra, żammejtha kelmti erġajt, diġà tlett ijiem minn fila li mort l-exercise jew diġà għaddiet ġimgħa ġimgħatejn tlieta fejn qatt kont nobsor illi ħa nżommha bis-serjetà. Allura dik id-drawwa imbagħad għax ħa ssir parti minnek, ħa tibqa' tagħmilha, m'intix ħa tħoss li qed tagħmel xi effort ta' barra minn hawn biex tagħmilha għax hija parti mir-rutina u tkompli tagħtik ir-riżultati. U l-istess ħaġa fejn jidħol l-ikel u hawnhekk min jinteressah speċjalment dwar dak li jiekol u min għandu anke issue forsi ta' xaħam żejjed, ħa nitolbu jiftaħ daqsxejn widnejh, mhux għalik biss forsi għax forsi dak li jkun ikollu piż tajjeb imma tkun taf xi familjari jew xi ħbieb illi qegħdin f'din is-sitwazzjoni illi jixtiequ jiddiljaw daqsxejn max-xaħam żejjed illi għandhom insomma. Fejn isibu illi waħda mill-iktar drawwiet aċċettati fid-dinja hija li nieklu kull ftit sigħat. Drawwa oħra hija li niekol għal-lunch jew li niekol għad-dinner, illi niekol dejjem kważi l-istess ħin, illi essax ma fiha xejn ħażin. Il-problema qiegħda hawn. Jekk jiena ħa niekol f'ħin illi m'għandix ġuħ, u qisu ħa nisforza lili nnifsi li nagħmilha u nerġa' nagħmilha u nerġa' nagħmilha, apparti anke t-tip ta' ikel li nieklu, naturalment, dal-fenomenu ta' frequent snacking illi ħafna kumpaniji kbar iridu ibellgħulna li hija healthy jew li hija importanti, tajjeb, fil-verità qed iwassal għall-epidemija tal-obeżità illi għandna fid-dinja biss, inkluż b'rata allarmanti kif nafu f'Malta. Jiġifieri l-obeżità ma tiġix għax bniedem ma jiċċaqlaqx biss, tiġi ħafna u tiġi l-aktar minn dak li nieklu u mill-fatt li aħna nieklu ta' spiss. Issa nitħajr jekk tgħidli isma' ma jekk niekol għall-mod tal-kelma daqqa xeseled u daqqa xi biċċa laħam jew xi naqra ħuta, Dak hu mhux tajjeb hekk billi nieklu kull ftit sigħat x'qed tagħmel ħażin, m'int qed tagħmel xejn ħażin. Però li jista' jkun li jiġri u li jiġri f'diversi nies huwa illi tidra dik id-drawwa li dejjem trid tiekol, dejjem bla ptit, qatt ma xbajt, dejjem trid aktar. U dak huwa apparti illi ħa jdejqek emozzjonalment għax tgħid ara naqra jien dejjem b'rokna vojta qatt m'insodisfatt, speċjalment dawn li jgħidulek kull ftit u spiss. bil-ftit. Ħafna rġiel speċjalment u anka nisa tama speċjalment li ġegħdu li jiena bil-ftit ma nintelax jien taqbiżli, jien jaqbadni iktar nervi. U nifhimkom għax jien bħalkom. Imbagħad hemm il-kunċett li ħafna minnkom smajtuni nsemmih kemm-il darba li huwa intermittent fasting. Din hija sistema fej hija antika minn żmien ma nafx meta, tajjeb, jiġifieri minn dejjem. U hija xi ħaġa li jaqblu fuqha kull reliġjon, issa r-reliġjonijiet kif nafu ma jaqblu flimkien kważi fuq xejn. Imma kull reliġjon, mid-dehra għall-inqas, jipprattika xi ftit jew wisda li jgħidulu is-sawm, il-fasting. Illi dan inti, ħa tgħid isma' jiena pereżempju jekk illejla niekol l-aħħar fit-tmien ta' filgħaxija, Jekk nikkalkula idealment sittax-il siegħa, mela ħa jiġu għada f'nofsinhar, tajjeb, ħa jkunu għaddew sittax-il siegħa konsekuttivi, illi fihom jiena għażilt li ma nikolx, u għażilt likwidi li ma fihomx kaloriji, mela ngħidu aħna ilma still jew sparkling, kafè jew te iswed, Decaf, jiġifieri għal min speċjalment jitnerves malajr, m'hemmx għalfejn tqogħdu tieħdu l-kafè in-normali, tistgħu tieħdu anka decaf, basta jkun bla ħalib u jkun bla zokkor. Hawn anka min, per eżempju, jagħmel l-ilma li jista' jsaħħnu, mbagħad tħalli xi lumija tifflowtja, naqra ginger u naqra affarijiet hekk, insomma, naqra togħma, naqra naqra flavour. Però importanti ma jkunux dawn il-kuluri artifiċjali biex niftehmu hekk, għax inkella, Il-moħħ jista' jieħu l-messaġġ illi hu kiel xi ħaġa. U s-sawma noħorġu minnha meta aħna nkunu qisna kilna jew xrobna xi ħaġa illi tagħtina l-enerġija, li tagħtina il-kaloriji. Tajjeb, allura, għal dak il-ħin ngħidu aħna bejn it-tmienja ta' filgħaxija u nofsinhar, pereżempju, ta' għaxda, again, is-sabiħ tagħha huwa li tagħżel inti fix-xħin tagħmel dal-perjodu. ikun hemm eh, diversi nies jgħidu li naħdem b'xift, ma nistax dejjem ngħid mit-tmien ta' filgħaxija sa nofsinhar mhux ħani kollox. Dak il-ħin jien anzi jkolli bżonn pereżempju niekol għax dak il-ħin biss għandi naqra break. Tajjeb għal mod tal-kelma. Tista' tagħżel inti meta tagħmel dawn it-tnax sa sittax-il siegħa, idealment sittax-il siegħa, konsekuttivi sajjem jew sajma. U jagħtik riżultati mhux biss għall-kontra x-xaħam, imma jrabbilek ċertu dixxiplina, li tgħid isma' jiena mhux qed niekol għax hekk imdorri bil-ħin, jew mhux qed niekol għax bin-nervi, jew mhux qed niekol biex niċċelebra, pereżempju, jtik ċertu dixxiplina li l-ikel nismgħuh ta' li hu, li l-ikel huwa l-enerġija tagħna biex aħna nibqgħu ħajjin, biex aħna nkunu healthy, mhux niffangaw fih, niżvugaw fih, kważi nabbużaw bih u mbagħad ara daqsxejn il-konsegwenzi li jħallilna, frustrazzjonijiet, min jaqta' nifsu, min pereżempju l-ħwejjeġ ma jibqgħux jiġuh, min jibda jħossu inqas kapaċi jagħmel affarijiet ta' kuljum tal-ħajja, min ajma' 'l hemm ajma' 'l hawn, dawn huma kollha fatturi li bix-xaħam żejjed, tajjeb, Aħna ħa niggravawhom biex ma nsemmux affarijiet oħrajn, dijabete, pressjoni, mard tal-qalb. Tajjeb, naraw ħafna ċifri, speċjalment dal-aħħar sentejn fuq l-news, però ftit jafu li jmut average ta' persuna kuljum bl-obeżità hawn Malta. Wieħed kuljum bl-obeżità hawn Malta, average. Ovvjament, dawn l-affarijiet ma tantx nisimgħuhom, tajjeb, imma nafu l-problema li għandna. Però mhux qiegħed hawn biex noqgħod nitkellem fuq il-problemi, anzi niddejjaq, anzi biex ngħidlek isma'. Insa forsi dak li kont taf, insa forsi dak li kont imdorri jew imdorrija. Naf li mhux faċli, għax ir-rutina trid tinbidel biż-żmien imma ġurnata wara l-oħra meta inti tibda timxi biex tagħmel dawn l-affarijiet li semmejna llum, mela idealment fl-opinjoni tiegħi huwa li l-exercise issib ħin għalih imqar. tlieta, erba', forsi anke ħames darbiet fil-ġimgħa, nofs siegħa kollox. Ħa tagħmel l-exercise li jogħġbok, aħna per eżempju għen You Better Life nagħmlu dawn in-nofs siegħa exercises fejn dejjem ikun hemm coach li ħa tgħidilna jew jgħidilna x'ħa nagħmlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex jaraw li qed nagħmluhom sew. Ikun hemm il-mużika, il-coach tisimgħu jew tismagħha ċara bil-headset, ikun hemm nies oħrajn illi qegħdin fl-istess ilma tagħna, jiġifieri

illi, insomma, flimkien għax inti tkun f'għaqda, tajjeb tagħmel kuraġġ lil xulxin, tgħid kelma qabel, tgħid kelma wara, kollox jgħin. U fejn jidħol l-ikel ħa nerġa' ngħid. Insibu u naraw b'għajnejna ħafna riżultati tajbin ħafna b'dak li jidħol l-intermittent fasting, fejn inti tagħmel ħinijiet konsekuttivi li fihom issum u imbagħad, għax din sejt ngħidilkom, meta sar il-ħin biex tiekol ngħidu aħna f'nofsinhar, Imbagħad bdejt iekol ikel illi idealment huwa naturali u organiku kemm jista' jkun. Mela u x'inhu l-iktar naturali? Ir-ross, pereżempju, jew inkella xi pakkett minn dawn li nieħdu tal-pakkett. Ħalli ma noqgħodx nagħmel reklami. Tajjeb, ovvjament ir-ross huwa ħafna iktar naturali. X'hu l-aktar naturali? Xi biċċa laħam jew ħuta jew inkella xi fish finger. Biex tifmuni ċar, iktar mwaqrib in-natural dejjem huwa aħjar. F'dak l-aspett ukoll, fit-tim tagħna New Better Life għandna anke nutritionist illi di ħa tagħmlilkom pjan personalizzat għax ovvjament x'jogħġob lilek mhux bilfors jogħġob lili, l-ammonti, l-kwantitajiet li għandi bżonn jien mhux forsi dak li għandu bżonn ħaddieħor, eċċetera eċċetera Jvarja skont il-ġeneru, ivarja skont kemm bniedem huwa attiv, x'tip ta' xogħol jagħmel, ivarja mill-preferenzi. Dak li jkun hemm min jgħidlina taf xi problema għandi ma jogħġobniex il-ħaxix jew ma jogħġobniex il-frott. U hemmhekk ħa ngħidilkom ukoll, isma', taħsbu li m'hawnx fid-dinja nies illi ma jogħġobhomx il-frott jew li ma jogħġbhomx il-ħaxix, u għandhom figura kif jixtiequ u għandhom saħħithom kif jixtiequ? Jekk m'intix ċert nista' ngħidlek fiċ-ċert illi iva. Tajjeb, jiġifieri dan, kważi kważi kulħadd hemm xi affarijiet illi jogħġbu jew li ma jogħġbuhx. L-importanti li aħna nsibu xi ħaġa illi biha nkunu komdi, u li tina r-riżultati. Tajjeb, għallum lab labt biżżejjed dak kien il-ħsieb tal-Ħadd tiegħi. Nawguralkom il-Ġimgħa mill-aqwa u jekk nista' ngħinkom f'xi ħaġa bagħtuli jew private message jew xi messaġġ jew whatever jiena u l-ħabib tiegħi Chester li bħal kull nhar ta' Ħadd jiġi jiġri għidilhom bye. Bye! Il-Ġimgħa t-tajba.